Ул казаныклары минекенә түгел инде, бик күп яшьтәшләремнең һәм минем чордашларымның инде ул стель журналы булды дип әйтсәк тә була. Чөнки без ничектер укуга хәвәс идек, укуга сусаган буын идек. Шуңа күрә китапханәләрдә Иң беренче чиратта менә шул журналларны уку, китаплар уку белән бергә, әлбәттә, әнә шушы э, казанлыклары да укылды. Һәм бигрәк тә нык мин казанлыклары белән якынлаштым, э, якынайдым дип әйтим инде, диде. Университетта укыганда, журналистика бүлегендә укыганда, мин менә шуны казанлыкларына килеп йөрдем. Ул чагында унынчы катта иде, менә нәшриятның унынчы катында хәрбер редакция бүлмәгә кереп йөри идек һәм мин беренче чиратта анда Мансур Вәлиев тәнкыйть бүлегендә эшли иде. Шуңа күрә дә инде берәр нинди э, заказ бирә алмассызмы нәрсәдер язырга дип әйтеп сорагач инде ул э, әйтәдер, менә Фәннүр Сафиның китабы чыккан, шуңа берәр рецензия язып килә алмыйсыңмы? Аннан соң Роза Хафизованың китабы чыккан иде, тантаналы вәгъдә. Аңа яза алмыйсыңмы? Мин шуларга язып килдем дә, аларны бастырып та чыгардылар. Аннан соң бер фикер алышу ул вакытта шулай яшь тәнкыйтьчеләр клубы да эшлидер үзенчә. Анда без Рәшит абый Әхмәтҗановның биш таш дигән поэмасын тикшереп шул турыда фикерләр язып үзебезнең э, сөйләгән идек ул да басырып чыкты менә шулай иттереп шушы Үзем дә сизмәстән шул Казан утлары мохитенә кереп киттем мин. Аннан инде шул Такташ иҗаты белән мавыгып алган вакытта Леонид Мартынов дигән урыс шагыйрендә укыдым мин. Менә шушы ул аны тәрҗемә иткән Такташны. Шуның Такташның иҗатын тәрҗемәләрен кемнәр э, иткәнен карап, тәрҗемә иткәннәрен чагыштырып, моңны ачар ачкыч бармы дигән мәкалә яздым шул яшь чагында. Хәзер укып карыйм, әйтәм, ничек яздым микән мин шушындый яшь чагында дип уйлыйм шул мәкалә. Шундый менә ни Тирәнтен язылган ул мәкалә. Бүген күзлектә мин аны язалмасыйм да кебек. Менә шушы казантлары рухландырып һәм шунда басылып та чыкты казантларында. Аннан инде әкрен-әкрен генә э, шигырьләр чыкты. Ул 84 нче елларда чыкты микән, 83 нче елда булды микән? Ул шигырьләр инде милли рухтагы ул вакытта инде кычкырып әйтелеп тә әйтелмәгәндер, ләкин ләкин үземчә калса милли рухтагы шигырьләр иде, әйтик, Урман елгасы. Ул басылып чыккач, ул шигырьләр э, миңа Сибат ага Хәкимнең очратып мине Язучылар союзы бинасында э, шигыреңне укыдым, бик милли, бик гамьле шигырьләр дип әйткәне истә, рәхмәне аксакалның канат җиде, аның шулай фатиха бирүе бик күңелне сөендерде. Аннан инде Гәрәй Рәхимнең кереш сүзе белән чыкты Казанлыкларында шигырьләр. Аннан Күреп алдылар дип әйтергә була инде. Гәрчә шигырьгә хәтле мин төрле төрле өслүптә язгачтын, балалар өчен дә язгач, юмор сатирада белән дә шөгыльләнгәч, пародияләр, эпиграммалар белән дә шөгыльләнгәч, теге әле ул ул гомер Ның менә өлкән яшьләргә иткәч кенә ачыклана башлый. Синең иҗатың ныгый-ныгый килә дип әйтә. Фокусны Аркай Зәйд ул әйтмешли, киң, киң фокусны киң алып э, иҗат итүче дигән юлларны мин язган иде. Бер китапка кирши язганда. Чынлап та теге бер генә нидә барган булсам, шигырь белән генә барган булсам, яисә балалар иҗаты белән генә барган булсам, мин башкачарак булыр иде дип әйтәм инде. Ләкин минем күңел менә төрле якка тартылды. Һәм менә шуңа күрә теге Казан утларында инде ул балалар әдәбияты сәхифәсе булса да, беренче чиратта зурлар иҗаты үзеннән дә шигырьләр, хикәяләр дигән кебек инде. Әдипләрдән сүз ишет өлкәннәрдән булды инде, миңа хәер хаклы булды Шәүкәт абый Галифлар, менә шундый. Зөлфәт абый минем остазым инде алар, Рухи Батуллалар, алар миңа менә шушы Казан утларында чыккан язмалардан чыгып, шигырьләрдән чыгып, тәкъдимнәмә бирделәр Язучылар союзына.

Ан зур мәртәбәле әйбер. Күпләргә канат куйган журнал. Шул исәптән миңа да инде. Сүз дә юк, без казанларны араша идек һәм миңа бит үземә дә эшләп алырга насыйп булды казанларында. Аның шул юбилей елында инде ул 1990 90 еллыгы була торганда инде, әй 90, 90 еллыгында миңа анда эшләп алырга туры килде. Хәтта мин Казан атлары журналының э, кичәсенең сценарий авторы да булдым. Ул вакытта режиссеры булды аның Айдар абый Хабизов иде. Айдар абый бик таләпчән, бик э, теге зәвыклы, куәт, куәтле режиссер. Э, ул һәрбер нигә җентекләп шушындый менә Казан атлары кичәсен үткәрдек. Менә шул вакытта мин анда бер эшләп алдым бер ара. Мин эшләгәндә инде шул Камил Кәримовлар без белән бергә булдык инде. Мин мин вакытта Рөстәм әле ул вакытта Рөстәм Галиуллин белән бер бүлмәдә утырдык дигән кебек. Бер бүлмәдә утырдык әле Рөстәм белән әле Казанлардан Рөстәм китте ул Идел журналына баш мөхәррир булып алдылар аны. Менә шул вакытлар инде э, Акиф Нуриевлар шунда, тагын Марат Закирләр ул вакытта Казанларында инде Рауль Фәйзуллин баш редактор булса инде. тагын рузада бәйрәм бар менә шулар белән ул вакытта эшләдек ә теге вакытларда инде без яшь чакларда анда инде ул вакытта әйткәнчә мансур вәлиевләр марсель галиевләр анда проза секциясендә утыралар иде рәдиф каташ бик теге шигырь буенча ул җаваплы иде инде рәдиф абый әле ул натхаристар редактор булган чаклары ул вакытлар Һәрхәлдә Казан утлары ул кем генә баш мөхәррир булмасын да, Рафаэль Аймостафин да, Әхсән Баян да, Гариф Ахун да, Зәки Нури да редакторлар булган заманнар ул инде. Һәм алар һәрберсе үзе менә шушы шаулы, шаулы, данлы җыллар ул. Аның үз контенты бар дип әйтик инде. Үз нисе казанлыларының. Чынлап та әйткәнемчә, академик журнал булгач, ул инде бөтен сиф, сиф, бик сифатлы әсәрләр басылырга тиеш анда. Бик теге бүгенге көндә без сары матбугат дип сөйләшәбез, сары матбугатка хас булмаган әйберләр менә шундый булырга тиеш. Чынлап та менә мин вакыт-вакыт казанлыларының кирәк була да берәр материалны алыр өчен 83 елларны алып карадым, 83 елларның бер санлыгын алдым мин казанлыларының Һәм нык гаҗәпкә калдым. Шунда ул күпме шәхеснең китабы чыккан. Анда Әмир Ханинеки дә бар, анда Илдар абый Юзефның да поэмасы бар, анда Мөхәммәд Мәһдиев тә бар. Мин шок каттым анда, мин әйтәм, кара, кайсын алма бөтенесе дә безнең классикларыбыз басылган ул вакытта дип куям. Менә хәзер бүгенге көндә басылган әсәрләрне дә киләчәктә шулай бер 20-30 елдан алып карасалар, шулай дип әйтсәләр дип телим инде мин менә ашып карыйлар да менә бүген казанлыларны әйме. О, монда карале, кемне алсак та, болар бит классиклар безнең һәр бүгенге көндә дип әйтә торган булсын дип телим инде. Менә шундый мин хисләр. Менә җөрегеңне ачып карыйсың 80-нче елларны. 80-нче еллар шундый. Үсештә, эзләнүдә ул заман белән бергә инде. Хәзер бит безнең заманда бит әле күбәй берне әйтергә ярамый торган вакытлар. Безнең вакытта сыр вакыты синзыр үзебезнең әле үзебездә синзыр утыра күңелдә әле безнеңдән тыш тагын синзыр чын мәгънәсендә синзыр утырадыр икенче катта алар һәр нәрсәне инесенә җеменә хәтле тикшереп теге үтми торган әйберләр буладыр шуңа күрә хәзер инде бөтенесен әйтергә була миңа калса Әйбәт әсәрләр бар, бар. Казанлылар бит инде әйбәт әсәрләрдән генә торган төштә. Ә теге әсәрләр, авторлар синең яза алмаса нишлисең? Менә ярый алар хәзер конкурслар, бәйгеләр белән эшлиләр белән. Менә язучыларны ул да бигә итә бит, кешене ымсындыру өчен ки кагаз хакы, хезмәт теге язу хакы бик түбән бит инде безнең гонорарлар диләр бик күп түгел. Менә мондый инде ярышлар белән бәйгеләр аны оештырып Ана безнең Лилия Гыйбадуллиналарыбызның Актаныш кызы нинди миңа калса шәп шигырьләр язып алды. Шул бәйге белән менә бәйле. Әгәр дә алар бәйге булмаса, язман да Гөлүс Сәбаттарова алар менә шул алар хәл белсәм, шул Казан атларында чыгып торалар. Җегетләре дә бар, менә Фәнил Гыйләҗевләр, шигырьләре, Рүзәлләрнең Әсәрләре гел күренеп тора. Мин хәзер шулардан яшьләрдән көтәбез инде. Кыенлыклары дип мин анда редакторлык булырга кирәк, бик оста редактор. Мин Камил Кәримне генә мин редактор буларак күз алдына китерәм. Камил бик җентекләп укый инде, Камил Кәрим укыдыр җентекләп, хәр ул проза әсәрләре бит, прозаикларны күз алдына китер. Калын-калын романнар килә. Ул бит әле чиле-пешле әсәрләр күбесе. Ул аларны укып чыга, һәрберсен язып бара, битен биткә яза, соңыннан сүзем булмасын өчен дип әйтә инде ул. Теге хәрбисенең җөмләләрен хәтта күчереп ала менә. Кимчелекле булса, шуларны әйтә. Аннан соң теге автор килгәчтен әйтә, менә синең ди. Ул бер ул автор килгәндә инде аның бер шушы калыныкта аның бер кешегә үзе язылган була инде аны. Бөтен ниләре теге истә калдыра торган ниләре инде. Үзгәрт, анда менә бу җөмләдән шулай шулай дип. Аныкының гына мин гына карап үтәдерим. Ә үзем мә инде ул бу вакытта мин әйтәм ич, андый ук теге романнар ниләр белән читергә туры килмәде. Җиңелрәк әйберләр бүлегенә эшләргә туры килде. Шуңа күрә мин бик ул хәтле авырлыгын күрмәдем дә. Чөнки миңа ул туры килде, теге сценарийлар белән вакытына туры килде. Казанның бәйрәм вакытлары. Ана шуңа шуның белән үтеп китте дип әйтик инде күпмедер вакытым. Алла бирсә, киләчәктә дә тагын да әйбәт булыр дип уйлыйм. Менә ул ничек дип әйтим инде, без укыганда бит безнең әле Остазларыбыз арасында бик күп шагыйрьләрне менә ничек дип әйтим инде, азрак токмакчырак шагыйрьләр дә булды. 50-нче елларда шундый идеология булгач, 50-нче, 60-нчы елларда СССР дигән сүзләр кергән шигырьләр язылган вакытларда без азрак шул йогынтыга кереп алды. Безгә дә безгә дә ул ширләтте. Кампусияне яклыйк, анда Бразилияне яклыйк, шуның өчен шигырьләр яз, мәкаләләр яздырту бар иде шундый. Анжела Дэвиска азатлык дип шунда, тагын кемнәргә Пелтиерга азатлык дип шундый индийс Пелтиерга азатлык дип шундый рухтагы шигырьләр яздырталар иде. Хәзер инде менә шушы теге 90-нчы еллардан соң ул әйбер үзгәрде, азрак теге сыйфат икенче якка китте дип әйтәм. Яшьләрдә дә ул хәзер теге дөрес, мин азрак әле теге күп кенә яшь шагыйрәләрнең шигырьләрен тыңлаганым булды бер вакытны шагыйрьләрнең шагыйрәләрен алар ничектер карарак күрү ничектер кара ак кара фон белән алырак теге төсле фонда түгел без бит төстерәк итәргә тырышабыз алар кара фонны бик нитә ул рүзәлләрдән дә килә торгандыр инде иде бугай шундый теге сыкранулы ниндидер теге өметсезлек ниләре белән инде ул өметсезлек бездә булырга тиеш безнең чорда чөнки без инде шул системаның таркалган вакытына туры килгән азатлык дип йөргән вакытлар, бейсезлек дип йөргән вакытлар, һәм менә шушылай э, хәзер инде алар да үзләрен чамлыйлар инде яшьләрне инде. Мин аларның бу төрле-төрле чорлары булыр әле дип уйлыйм теге гомерләрендә. Ә, әлбәттә, теге мин яши-яши оптимист булырга дигән фикергә килдем. Мин үзем дә теге яшь чагында шигырьләр язганда төшенкелек шигырьләр бар миндә дә төшенкелек шундый бар чөнки фатирсызлык белән яшәгән яшьчәкләр шулай була хәзер яшьләрнең күбесе мөмкинлек бар алар хәзер э, ипотекаларга ниләргә булса да квартира алып ә без бер кумырыктан икенче кумырыкка кереп кайтып подвалдан подвалга яшәп балалар белән бергәләшә яшәгән туры килде миңа чорларда шуңа күрә минем андый шигырьләр бар иде теге Шушкинмеш, син, шишкинме син, син язарга тиеш дип, бу дөньяда яшәү мөмкин, пропискасыз килеш, шушкинме син, шишкинме син, син язарга тиеш дип, менә шундый үземә максат куеп инде теге шушкиннар теге шукшиннарда пропискасы ясәгәннәр мәскәүгә килгәч мин дә пропискасы ясадым прописка юк ә ул вакытта әйберләр талонга продукцияләр талон да юк прописка булмагач менә шундый вакытлар булды безнең дә хәзер менә шуңа күрә бөтен өмет яшьләрдә